okay munhu lo loko a nga swi rhandzi i kuma ka ya hi rito rin'wana rito rin'wana ra sweleswo loko a nga ku rhandzi i kuma ka wo ku yini e-e-ne like leri ra ku sungula u nga ri hlaya ra ku zonda loko a nga ku kuma ka yi va ri wo ku yini

Hello guys, amamkeleka YouTube channel ya hina mukomedi agla no ani khomenyiko vatengambani ma swi tiva siku rin'wana rin'wana ni tshama mi tisela swilo swa so hi yebo yes namuntlha ti siku ra mitlangu guys eh, hi mi tisele ti-game time ma swi tiva every saturday hi tshama hi mi tisela swilo swa ku tsakisa hi tsira ti-game hi tsira um xilo xa ni bula he ti vlog ti vlog eh va tenga hambani comedy masisanya swo fana sweswiya so ya namuntlha um laha ku na swiphephana laha even though a mi swi voni guys hi le sitini laha cause a hi nga koti ku adjusta kahle ku na swiphephana hi nga swi tsimbelela laniwani So ka swiphephana leswiwani swi tsariwe e, e marito ne ti-word guys mara ma tsariwe hi Xitsonga as mi swi tivaka vhele swa kala hi tshama hi ti tlangela swilo swa hina swa swa swa straight so ni ta ta pick up marito lawa then ringeta ku hlamusela baby swa ku e marito lawa nga ku ri a nga ma tivi mababy swa ku marito lawa ya njhani u to twa na yeswo swinyama so hi ta meta how many seconds hi ta menta 30 seconds and then hi pfula phephe ivi ni ringete ku mi hlamusela ivi loko a ri kuma and then hi ndlulela hi ndlela yeleyo la i ten ya swo swiphephani leswiwani swi n'wi swi hi ta tlanga ten ta vona swa ku um in 30 seconds hi ta va hi swi kumile na mi ready na tshamani na hina wa ri hi va nghena
You're an angel to me. When I run my way, she come, but you're my dealer.
Okay guys, sa sungula game ya hina. Xiphephana xa ku sungula.
Play. Okay, munhu loko u makela swilo swa kahle baby, i- i- loko a heta ye i- i fana u maka yi. U fana na cancer.

okay munhu loko a suka ntirhweni ne u n'wi kuma karhele munhu yaloye loko a fika la kaye i fika maka a wisa wisa
yebo yes wisa ama reply sitsongo ma simple okay
u pray mm. okay munhu loko a nga ku rhandzi i kumaka ya hi rito rin'wana rito rin'wana ra sweleswo loko a nga ku rhandzi kuma ka wo ku yini e-ene like leri ra ku sungula u nga ri hlaya ra ku zonda loko a nga ku kuma ka yi va ri wo ku yini hi xitsonga xa ku hlantsweka baby a nga ni rhandzi eya ku sweleswo i yini xitsonga xa ku hlantsweka zonda handleni ka ku zonda yo ku venga hi a ri kumanga a a swi ku venga baby xitsonga xa ku hlantsweka a hlanga swani i swona xitsonga xa xi lupapela guys yo
okay
play
uh, play mm. okay loko ni twa ndlala me we u fanele u maka phamela e-e like u sina sungula ni ku swi endla sweleswo u fanele u rhanga u endla yebo yes ana ana ana ana ku driver ya mjolo sele sele ah. ambela yini anga makanga yini eh okay ready play ya play e munhu baby loko a a jimajima ngopfu kumbe a tlakulatlula swilo va va ri na yimisa loyi mayizele ena hayi hayi hayi timayisele mari matimba
matimba yebo yes tiva guys me a ah, u venga u yi kumanga leswiwa ni nga swi twisisi alright mm.
Guys, 30 seconds, 30 seconds on its own. Uh, okay? Hey. Yeah. Loko u khoma hi maphorisa be ku suka uma ke? Do yini?
Okay, ku na swa ku sweswinyana u fika u nghena la ndlwini u teke swilo nga nikiwa. Ni va ni yiva, wa yiva.

Yo pues... Um, u play play okay loko mina vanhu va endle swilo swa kahle va humelela va lava ku humelela mara va nga humeleli hi mhaka ya vanhu va va va suka va va endle va pepejela pepejela
yo va tsala so pepejela pepejela hmm? hmm, dyela dyela yo dyela okay guys swin'wani ha na ya ta nga kha na ya rhonga one blind xitsonga oh wa play mm play okay loko sweswinyana ne usuka maybe unisukela noniqala baby ne ivi mina

bohelekile u hlamusela yile i hlamusela njhani a ni a ni rhonganga guys u hlamusela njhani leyi a yi kuma ngitho ka hina famba hi ri thoni ku yi hlamusela njhani poyileka Poyileka. Mm.
ni va ni poyilekile ehenhla ka ku u- loko wo nga mehe u ta yi hlamusela njhani a ni ta ku a ni ta ku a ni ta nyuma e a ni ta nyuma leswi mina ni ta hlamula swona A wu ta nyuma? E-e, loko wena a wo yima laha mina ni nga yima kona ni tshame kwalano, wena a wu ta yi hlamusela njhani ka mina?
Oo, loko u kuma ku u endle swilo exikarhi ka vanhu ende vanhu lava va ku langutisa, u endle swilo swa bad. a wu twa vanhu lavaya va ku endle yini vanhu swi tele guys eh.
okay na wani ku twangile ku hlamusela ya hlupha leyiwani okay se kusele yiwe guys uh, one more left one more left mm.
play Heavy. Play.
Hey, play. Okay. Loko loko loko me hi vulavula so baby ne ni ni lava swin'wana ni ri na problem na wena mara ni lava swin'wana la ka wena fa no ku yi loko ni tela ka wena n'wi kombela e-e like no like baby i fana ni loko okay loko khale loko hi tsala tibukwini a va tsala laha henhla va ku va tsala swa ku yini le henhla one xivutiso utakati ephepheni va tsaya swaku ku ayaka le xikolweni at least laha ni nga khomanyana koku e lo a ne ni ri vulavula na wehe ene ni lava swin'wana la ka wena hi ku yini ni lava ku vulavula na wena u la swin'wana kambe u fanele u ni kombela e lo ni nga ku kombeli hi ku yini hayi u levula la swin'wana swin'wana ka fanele ni mina swi tivaka la ka wena ni fanele ni ku a yini fane i te loko u kuma ku i la swin'wana ka mina ende a wu sure ku ni na swona ni fane ni ku hi koho la u fane u ni vutisa Ah. eya guys mi ri- kombele xilo kombele xilo loko munhu u ri xona swa ke na xona a ku nga na xona ni fanele ni kombela u ta mi swa ku ya a ni na xona

se a nghene ka tawa ya nghene ka tawa na video liya ya ya movie ya ya kidnapped ekse ekse ti viewers ti ti ba ti ti le ba yini guys mi famba ni mi ya vona video leyi loko ri ka wasa yi vona ne famba ya vona kidnapper ba yi va te hi nga hambani movie wun'wana wa ku tsakisa ngopfu Yebo yes guys eh so yeah hi tindlela teleto na mamasi a wu ri hina hi vaya mi nga before hi rivali vaya mi nga rivali ku subscribe kwa mi like mi tlhe mi share share na le ka switetasi na ka ti-facebook hinkwako guys mabyi swa ka va vuyi hala va ta hi vona va ti hi ngambani ya yebo yes guys ndlela leyi a wu ri hi vaya hi vanghena tanko